I have very many people who depend on me from the village on a daily basis, esimie yane nko omwana ominto ekemambia oboke osome kere ekemambi, you receive messages and calls from people ng'a gaki nanyorire obokong'u na oborwaire kiang'o kiang'o. So in a way we are contributing uh, you know uh, uh, back to, to, to the society. So nche bono iga

Boria Abaamerika bono iga, omonto kagosira ekenyoro naye batamomaeti, mwamotebirie? Naki amang'ana aria bosio aa. Ng'o otari korigwa ase esimi ng'a nkonye nchera enke gete na gete? Omongwana oyio, oyio okorokwa Echate, konya are board of chairperson echia- echia of a certain parastatal ya Kenya iga. Moborie gose egasi ende nere aria komogusi. Nonya na eyemo, nonya na eyemo tokonyerora oo. Banto mbamaete gento agokora omanyete, agocha amatanga tari gokwana ng'a ki inche ne board, inche chairman of the board ere iga na iga na iga, hapana. Ase eng'encho amanyete kende eke agokora arakonye mogusia. Bono nagokiria, ere bagocha ase ebinyoro Ruto, two term, two term, yoka. Komonyora ng'a ebinto babwate koboko babetu komogusii nabo bakwegemereria. Omonto agosoa egasi in one month ogorire ebiya ebi, two months komaokwa bore naki aa naye bochia karoo echi nkachi chikaroo chio kogora egari ya twelve million. Omonto omanya gocha eti eredio ime korama abagusii ebijana ng'a mbi mbimaeti kende. Obokoro obo nabwo bori gosiba ebiongozi, omonto akoboria ng'ai gwakorire, mbarokie esimi yane igaa, ebwate abanto bandikete chitext tindi korara, tiri korara ki eke? Ng'ai gwafikiserwe ne ekiongozi, tiga onye gototebia ebinto ng'a abanto bagosaba, ng'ai otebe intwe abanto bande tori gosaba? That is very wrong, bagotumia abanto babwate chishida chiaito gosii, kwerwanera. Omongwana oyio ochete narenge minister of sports Gusii, mabori na eclub ekemo asapotete, mabori na inki akonyete vijana via Gusii, not even one, Ongwae amoete ribaga rigiya sana, hakuna kitu alifanya. Bono amanye koimoka agore ame vijana, njera ki eye? There's no way. Bono ngocha korora more, chikura chigoika, agosoka isiko, aende atenene aborie ekerogo ekemo. Tamenyete takobua pi, lakini kware gose erieta anyore egasi, agotumia abananchi bakoe ekerogo lakini tokobareneri koboko, omogocha gotebi tore amaga asee chi YouTube channel, omanyete chi channel echio ororo ase buna eye bono eye ne ekegusii eye ne eya one tam baria more igaa motagete mbatogie ng'a inwe two tam there is no way goika tonyore echange in this country, ebijana ebi biakwete street, mbiakwete bosa. Amanyinga areteretwe aria parliament buildings tari abosa, abagusii mbakwete, mbarabwo basirete mpaka bono ntomaeti ase bare. Ase goika tokwane igaa, there is no way more ribaga riaino korenda chi TV, chi national radio stations, mong'aini abanto, mo expect tokire, we must enlighten the public. Ebiongozi ebikora gusii nabinto tokodeal nabio.

Korwa bw'amachoge, chora ebiongozi bono ebiya biche gotoretera amagenderero gusii. Alpha Miruka ngo igweretere chipara sana but am getting also the notion ng'a chipara echi chiabetwe budget nabo amatiang'i ase line nabo amatiang'i kare. Amagenderero abeanto gocha abwo korwa ase chipara chingiya, obokora bwa ebiongozi gusii goika motiga. Epara egocha yabekwela amo akare egete akamo after two days yatobokire.

Omanye gontebia ng'a ebiongozi baito nigo ase more, mogokora ki eke? Obokoro obwo bwa ebiongozi lazima moache. na eserekari more nigo ase mogokora amagenderero mokorera. Naro juzi iga Cliff Gesairo Mbane, kagwa advertise elami abekire, timanyeti elami eye neyara ree? Abanto mbaroche elami eria Gesairo abekire ntebia inga ase comment section igaa, elami eye neyara ree? Enene sana, mongwana oyo tari serekari. Tari serekari, like tari tari gosupport Ruto, oyio nomonto omatiang'i omonene, lakini amagenderero aye agokora kulingana ne echesheria, omanye gocha goika aa gotong'aina ng'a two term no ntori gochia koanera bo, buna abagusii we must come together this time around, obuya mboro obo ogochama buna omogusii, matiang'i ere taira goika tobe mega yaye. Na enchera teiyo toramokonye mpaka toitirane abakora aba bachong'aine gusii. Abanto mbare abakora, ekero twancherane bo igo, mogoteki advantage ya obotaka bwa abagusii mwa abang'aini. Ogoikaransia abang'ina egetiro rituko rigima kwabaimia, rikokonya omong'ina oyio anyore agaparo akarame, agachiro ka agacho, aire oo chinyeni chiaye omena, esukuma aa aoni anyore ebesa asore nyomba, ebe the normal thing to do in a day.

Tochake gotumia obotaka bw'abagusii kweiga emerero ere konyora amare. Tari fair, ng'a tiga ndangere abagusii abataka, bonsi pi bache egetii. Mbatebi, teba tuta amo mbae mia mbiri. Ekero mbwate ase ecamera, ntomere Ruto. Ruto arore ng'a gusii yabo igere, tuta amo. Rwa abwo, ng'akwe ebesa. Eye nere eplan abananchi babwate, ebiongozi baito bibwate. Gaki gusii iga are. What is happening? Omonto omogoso oteba ng'a nekiongozi kere two term giokora egasi. Obokora bonde mbore aa borange na amatiang'i, kwanyora omonto na MP, inche omanyete abanto ba opposition nigo ba mention amarieta, eground bono iga buna ekiagera amache aa chiacha gosibora aria ase baronge are MP, ground nkeri kiya bagote abanto bagoteeba ng'a egasi tori gokora buya.

Abanto baria babere barantegerere bang'igwe, bakorere egento tokorete ki? Totagete, ekiya ase omogusia. Goika twagera ng'a obe omoboro buna toganeti, but ki obe omoyo buna toganeti, etobokaneti ase amagenderero pi. Mbuya mono sana, barimo gocha channel yane, keep following.